מאך מיט די ליפ. מאך מיט די מויל. באשעפער, העלף מיך, איך טראכט אלע נארישע זאכן, נעם עס ארויס פון מיין קאפ. מאך מיך פרייליך, מאך מיך א חתן. א אינגערמאן האט שוין חתונה געהאט, מאך מיך שלום בית. באשעפער, העלף מיך איך זאל מצליח זיין מיט מיט פרנסה. העלף איך זאל מצליח זיין ברחניות, בגשמיות. רעד צו די אייבישטער. ווען א מענטש געוויינט זיך צו און רעדט צו די אייבישטער, ער דארף שוין נישט קיינעם. ער דארף שוין נישט קיינעם. ער איז א פרייליכע מענטש. דאס איז די שענסטע מתנה, אברעמל. די שענסטע מתנה וואס אונז האבן באקומען פון רעבן. דאס איז א ברסלב'ע חסיד, שטילערהייט זיצט ער און ער רעדט צום אייבערשטן, קיינער ווייסט נישט, קיינער זעט נישט, ער דארף נישט קיינעם, איך וויל נישט קיינעם, איך רעד צו די אייבערשטער וואס איך דארף, איך פיל אז עס האט מיר געכאפט עפעס א עצבות, אסאך מאל א מענטש ער ווייסט אליינס נישט פארוואס ער איז אין א שלעכטע מוד, איך בין אויפגעשטאנען נארמאל, איך האב געגעסן, געגאנגען, געקומען, פלוצלינג! ברוגז! כ'ווייס נישט וואס איז געשען. די נישט גוטע האבן מיר פארכאפט, כ'ווייס נישט וואס איז געשען, ממש ברוגז, און ברוגז, און ברוגז, און בעצבות, א טיפע עצבות אין הארץ, ער איז דיפרעסט, ער ווייסט נישט וואס צו טון, זאג איך, באשעפער, פליז, באשעפער, נעם ארויס פון מיר די עצבות, מאך מיך פרייליך, באשעפער, ס'פעלט מיך נישט גארנישט, איך בין געזונט, איך בין גוט, און אלץ פיין, וואס דארף איך טראכטן שלעכט, באשעפער, העלף מיך! צו אזא מתנה רעדן צו די אייבערשטער? וואס דא זאכן וואס מען שעמט זיך צו רעדן צו מענטשן. אפילו לאמיר זאגן האסט א גוטע חבר, אפילו לאמיר זאגן האסט א גוטע חבר, קענסט אלעס קענסטו אלעס פארציילן פאר דיין חבר? קודם כל ס'נישט דא אזא זאך ווי חברים, יעדער איינער מיינט נאר זיך, אבער לאמיר זאגן יא, דו שוין געטראפן זייער א נאנטע חבר וואס ער האט זיך זייער שטארק מחזק צוזאמען, ער העלפט דיך און ער האט דיך מחזק און ער שטארקט דיך, עסטו גוט קוקן אז ס'דא זאכן וואס מען קען נישט פארציילן פאר קיינעם, שעמט זיך. צי איז עס פראבלעמען וואס מ'גייט דורך, צי איז עס עבירות וואס מ'איז אריינגעפאלן, מ'קען עס נישט פארציילן, ס'ליגט טיף אינעווענדיג, און דאס מאכט א מענטש משוגע. זאג עס פאר די אייבערשטער, באשעפער, כ'האב געטון די נארישקייט, כ'האב געטון די נארישקייט, באשעפער העלף מיך, כ'גיי דורך די שוועריקייט, באשעפער העלף מיך, איך מוטשע מיך מיט דעם, איך מוטשע מיך מיט דעם, העלף מיך אייבערשטער. דאס ווען א מענטש האט אמונה איז ער א גליקליכער מענטש, דאס איז וואס דער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו האט געזאגט, ווען מ'וויל שטראפן א מענטש, נעמט מען אים אוועק די אמונה. ווי לאנג א מענטש האט אמונה אז אלעס קומט פונעם אייבערשטן קענסטו מיט דעם מענטש גארנישט טון, ווייל וואס וועסטו מיט מיר איז די אייבערשטער, אז ס'איז גוט איז די אייבערשטער, און אז ס'איז נישט גוט איז דאך ווייטער די אייבערשטער. וואס דארף איך ווערן צובראכן? ס'איז דא א ניגון פון די הייליגע הייליגע קדושת לוי, דער גאנצער ניגון וואס מ'זינגט דא, דוד'עלע באשעפער רבונו של עולם איך וויל דיר א דוד'עלע זינגען. כ'וויל דיך וויל זינגען פאר דיר א ניגון אז ס'גייט מיר גוט איז דו און אז ס'גייט מיר נישט גוט איז ווייטער דו נו אז ס'דו איז גוט און אז ס'איז גוט איז דו מילא וואס וואס דארף איך ווערן צובראכן דאס דארף מען אסאך חזר'ן יונגע בחורים בפרט ווי יונגער עטס וועטס ארייננעמען די אמונה און עטס וועטס חזר'ן זינגטס ענק ניגונים פון אמונה זינגטס זיך פאר זיך אליינס קיינער קען מיר גארנישט טון, קיינער קען מיר גארנישט שלעכטס טון, אלעס איז די אייבערשטער, און די אייבערשטער איז אלעס. שוין. איינער וויל דיר עפעס שלעכטס טון, איך גיי צו די אייבערשטער, איך וועל פארציילן פאר די אייבערשטער. איך דארף א שידוך, איך פארצייל פאר די אייבערשטער וואס איך דארף, איך ווער נישט צעבראכן פון גארנישט, גארנישט, וואס איך דארף בעט איך דעם אייבערשטן. און און דו גייסט חתונה האבן, די אייבערשטער העלפט, אין צוויי וואכן ארום האסטו חתונה חתן. וואס דו דארפסט בעט די אייבערשטער. וואס דארפסטו זיין צובראכן? וואס דארפסטו זיין בעצבות? וואס קען מען דיר שלעכטס טון? דארפסט א דירה? בעט די אייבערשטער. ווילסט צאלן ביליג רענט? בעט די אייבערשטער. איי, מען זאגט היינט איז נישט דא קיין דירות, עס איז נישט דא קיין געלט. פיין, אן תפילה, מען זאל דארפן מוטשענען. איך וועל בעטן די אייבערשטער, די אייבערשטער קען מאכן ניסים ונפלאות. געזונטע קינדער? איך בעט די אייבערשטער. ערליכע קינדער? איך בעט די אייבערשטער. איך ווער נישט פארלוירן. איך ווער נישט פארלוירן. יעדע זאך בעט איך די אייבערשטער. און אפילו ווען ס'גייט מיר נישט גוט.